Хәерле көн. Тапшыруыбыз Турай авылы турында булса да, сүз башыбызны авыл эченнән башламыйбыз әле. Чөнки әлеге авылның тарихы шулкадәр тирән һәм күп кырлы ки, аның тирәсендәге булган Э, һәрбер э, почмакта дип әйтик инде һәрбер тау башында һәрбер э, үзәндә нинди дә булса тарихи һәйкәлләр һәм бик әһәмиятле тарихи һәйкәлләр урнашкан шуңа күрә без сүзебезне читтән үк инде турай җирлегенең дип әйтик авыл тарихы гына түгел инде бу әлеге җирлекнең бик борынгы тамырларыннан ук башлыйк. Кызганычка каршы, авылларыбыз тарихы бик тигезсез бүленә шул. Кайсы берләренең тарихында 18 гасыр документларыннан, риваятьләрдән гайре мәгълүмат юк, ә кайберләре тирәсендә Иң борынгы чордан калган торак урыннары, каберлекләр турында сөйләп бетерә торган түгел. Турай авылы да әнә шундыйлардан. Авылның тарихын бу җирлекнең борынгы һәйкәлләреннән аерып карау һич мөмкин түгел. Беренче чиратта безнең эраның икенче меңьеллыгына күз салыйк.
Э, миңа килсә турай авылының тарихы инде ул тулаем алганда бик кызыклы аның башланып киткән урыннарын менә без шушы җирдә басып торган каберлектән башланып киттегән дип әйтсәк тә ялгыш булмас мындагы каберлекнең тарихына килгәндә Бу, беренчедән, финно-угор кабиләләренә кагылышлы каберлек. Һәм шушы каберлекне өйрәнә баш датировкасына килгәндә инде, бу безнең эраның ике меңенче елы дип әйтә, әйтелә инде. Шул чорда нигез салынган шушы каберлеккә, шушы каберлекләр шул чордан калган дип әйтелә. Шушында өйрәнүләр эшләре алып барганда инде, археологик казылмалар эшләре алып барганда, мең тугыз йөз дә 86 э, елда 23 каберлек ачыла. Шушы каберлектә яткан э, кешеләр дип әйтәбез инде, мәетләрнең инде э, шушы пианабор кабиләләренә, ягъни инде Азелина или Мазунина кабиләләренә кагылганлыгы, шуларга шуларныкы булганлыгы Бүгенге көндә билгеле.
Алай да Турайга фин-угор кабиләләре нигез салган дигән сүз түгел әле бу. Ләкин бу җирлекнең ким дигәндә безнең эраның икенче меңъеллыгыннан башлап берсен-берсе алыштырып торучы мәдәниятләргә йорт булганлыгы игътибарга лаек. Фин-угор кабиләләре урынына 3-4 гасырларда төркиләр килеп, шулай ук үз эзләрен калдыралар.
Шушы пьянобор кабиләләренә алмашка дип әйтәм инде, төрки кабиләләр дә килә. Төрки кабиләләрнең килеш чоры, килеш чоры Бу өченче, дүртенче гасырларга, безнең эраның өченче, дүртенче гасырларына кагылышлы чорлар. Әгәр дә ул турыдагы тарихи чыганакларга чыганаклар юк инде, но шулай да инде археологик памятниклар дип әйтәбез, аның турында әйтсәк, алар менә безнең бу якта урнашкан Каберлекләр дип әйтер идем инде. Бу инде икенче этап. Шушы Турай ягын, Турай төбәген үзләштерүдә икенче этап, икенче чор буларак тора. Ягъни, беренче чоры безнең гасырның ик, ә, ике меңенче елында булса, икенче чоры инде безнең гасырның дүрт меңенче еллары, шушы тирәләрдә инде Төрки кабиләләрнең барлыкка килүеннән башланып китә.
Чулман елгасы ярыннан нибары 2 километр гына өскәрәк тау башынарак күтәрелсәк, фән теле белән әйтсәк, э, биек платода тагын бер уникаль тарихи һәйкәл урнашкан. Аны Тураевский могильник дип атап йөриләр, чөнки Турай авылы инде гомумән якында гына нибары бер чакрым ара ераклыктадыр биредән. Э, кызганычка каршы, инде бу э, каберлекләр бүгенге көндә алай теге күрерлек, төртеп күрсәтерлек, янына барырлык булып сакланмаган. Биредә э, инде күптәннән э, басу, сөрүлек җирләре, ашлык үстерелә. Шулай да инде я елга ярыннан санап, Йә инде менә шушы агачлыклар буенча чамалап ничек тә булса, якынчаның нинди мәйданда урнашканлыгын чамалап әйтә алабыз. Әлеге һәйкәлнең уникальлеге шунда, гомумән, Чулман буенча урнашкан борынгы җирлекләр, борынгы шәһәрләр тирәсендә мондый каберлекләрнең әле табылганнары булмый, чөнки бу Курганнар рәвешендә эшләнгән каберлекләр. Археологлар өчен шулай ук әлеге каберләрнең эчтәлеге дә бик бай материал бирә, чөнки Тураевский могильник, могильник военачальников дип тә атыйлар, ягъни бу хәрби юлбашчыларның каберләре. Алар инде затлы кешеләр, хәлле тормыш алып барган кешеләр, шуңа күрә аларны күмгән вакытта да үзләре белән бергә коралларын, бөтен хәрби амунициясен һәм кайсыбер вакытта әле хәзинәләрен дә күмә торган булганнар. Шуңа күрә шушы амунициядан һәм күп санлы табылдыклардан, прәшкәләрдән чыгып, әлеге каберлекләрнең төгәл датировкасы да бар, ул безнең эраның бишенче гасыры дип йөри. Чынлыкта Турай курганнары әле дә сакланган урыннар бар. Әмма без аларны күрсәтмәскә дигән фикергә килдек. Чөнки моңа кадәр билгеле булган курганнар да хәзинә эзләүчеләр тарафыннан казылган инде. Әлеге каберлекләргә хәрби юлбашчылар күмелгәнлеге билгеле, һәм кабергә салынган әйберләргә дөрестән дә кызыгырлык. Мәсәлән, бер курганда хәрби шлем, көбә күлмәк, каеш прәшкәләре, өч балта, кылыч, хәнҗәр, сөңге һәм башка бик күп борынгылыгы белән кыйммәтле әйберләр табылган. Гомумән, мондый курганнар бай, зыялы кешеләр каберлеге өстендә өелә. Мәетне җирләгән вакытта аның кабиләсеннән һәркем кабергә җир салырга тиеш була.
Шушы курганнарны өйрәнә башлау 1956 елдан бирле башлана һәм 1958-59 елда Генин тарафыннан бу курганнар җентекләп өйрәнелә. Тарихта бу курганнарга килгәндә, алар барлыгы 11-14 кисәк икәнлеге билгеле. Ә инде Генин тарафыннан 11 курган тикшерелә, өйрәнелә. Курганның үзенә карасак, үзенә килсәк, безнең авылда төрле ривәятләр яши. Аны бездә алыплар кабере дип әйтәләр. Чөнки чыннан да мин инде шушы кечкенәрәк чакта инде студент елларында да анда эшләргә туры килде. Бу икенче, икенче өлеш 80 нче еллар, 80 нче елларда инде яңадан өйрәнә башладылар шушы курганны, курганнарны инде авыл кырыендагы. Анда күмелгән э, хәрбиләр, Аны инде Генинг үзенең язмаларында әйтә, из археологии Волга-Камья дигән Статьясында әйтеп чыга, захоронение военачальников дип. Әлбәттә, менә шушы унбер курган эчендә яткан, казылган, анда бик затлы итеп күмелгән затлар, хәрби затлар дип әйтәм, аларның шлемнары да бар, аларның калчугалары да бар, түш саклычлар инде, брусоклары да бар, хәрби чалгылары да бар, хәрби кылычлары да бар. Алар үзенең күмелеше белән бик кызыклы.
Турай курганнары тагын шул ягы белән кызыклы, аларга күмелгән кешеләр барысы да бик озын булганнар. Аларны салган агач табутларның озынлыгы 2 метр да 25 сантиметр. Коры сөякләрнең озынлыгы 2 метр да 20 сантиметр. Болары ирләр сөяге. Ә хатын-кызлар сөякләре буе иң кыска дигәненеке дә 1 метрда 74 сантиметр. Мускуллардан башка, буыннары кипкән килеш тә шундый озын буйлы булган кешеләр исән чакта нинди булганны күз алдына гына китереп була. Гаҗәп, әмма Турай халкы әлеге курганнарны алыплар кабере дип атап йөртә. Меңәрләгән ел элек бу җирләрдә шундый кешеләр булганын алар кайдан хәтерли, аңлашылмый. Турай авылының зиратына да аяк бастык. Бу э, бик борынгы зират. Һәм биредә Турай авылының шәҗәрәсендә булган һәм Турай авылы тарихында булган барлык шәхесләрне дә диярлек табырга була, аларның кайда күмелгәннәрен. Һәм инде шундыйларның берсе, дөресрәк инде аның кабере янына килеп җиттек. Инде бу ятлап сөйли торган э, сүзләр түгел, э, чөнки авыррак э, кеше исемнәрен төгәл белергә. Турай авылының бик җентекләп эшләнгән шәҗәрәсе бар бүгенге көндә. Һәм авылның исеменнән инде күренеп тора, Турай авылы, ул инде Турай дигән заттан башланып киткән. Биредә исә менә шушы Турайның улы Чуашай күмелгән. Әлеге ташлар тикшерелгән, аның язулары укылган һәм стандарт рәвештә инде ташның беренче дүрт юлына дога язылган һәм инде аның астарак булган өлешендә әлеге ташның кемгә куелганлыгы турында язылган. Менә шушында бөтен мәгълүматы. Турай улы Чуашай һәм әлеге ташны 1679 елда шушы Чуашайның хатыны Туйсолтан куйдырган. Игътибар итегез, Бәзәкә авылы тарихын сөйләгән вакытта, без Көчәнтү тавы башындагы изге ташны сезгә фотографиядән генә күрсәткән идек. Монда әлеге ташның, инде өскелешен карасак, копиясе дип әйтсәк тә була. Нәкъ тә шул Көчәнде тавы ташына охшаган орнамент биредә дә бар. Һәм аның серен безгә чиштеләр дә. Күп очракта менә бу борынгы ташларның ике як кабыргасына да сүзләр языла. Бу очракта ташның Менә йөзенә карап торсак инде, аның уң яктагы өлешендә әлеге ташны кем эшләгәне язылган. Һәм биредә көчәнде ташын эшләгән кешенең исеме язылган. Аның исеме билгеле, ул Килдемөхәммәт бине Ишман дигән кеше. Монда шул кеше язды, шул кеше җитештерде бу ташны дип язган. Шәҗәрә дибез. Турай авылының уникальлеге тагын әле шунда. Мондагы Риваятьләр һәм халык авыз иҗатына, халык хәтеренә кереп калган сүзләр, алар реаль ташлар белән, реаль тарихи һәм археологик һәйкәлләр белән беркетелгән һәм шул ук вакытта алар документлар белән расланган. Һәм без бүгенгесе көндә бу шәҗәрәдәге Турай, Чуашай турында Төгәл беләбез, андый кешеләр булганлыгын, чөнки кабер ташының йөзенә язылган. Ә ташның сул як кабыргасында шушы Чуашайның ике улы барлыгы язылган, аларның берсе Ишали, икенчесе Йосыф. Шулай итеп, без инде өч буын кешене төгәл яшәгәнлеген һәм аларның якынча кайчан яшәгәнлеген, кем кемнен әтисе, кем кемнен улы икәнен белеп торабыз. Бу Авыл тарихларында, чын мәгънәсендә уникаль күренеш. Беренчедән, ничек итеп сакланганнары аптырата. Икенчедән, шушы нәселләрнең әле эзләп табылган, җыелып килгән мәгълүматлары булуы да шаккаттыра. Инде моннан тыш, әлеге шәҗәрәләрдән, инде шушы нәселләрдән чыгып сөйләгәндә, бу һәрбер нәселнең әле үз тамгасы да булганлыгы билгеле.

Турай тарихында күпләрне аптырашта калдырырлык язмалар да бар. Мәсәлән, 1816 елда авылда 161 башкорт яшәгәнлеге, ә 1850 елда алар саны 300 дән артканлыгы языла. Турай, гомумән, поселение башкир вотчинников дип атала. Ләкин ул чорда башкорт милләтне түгел, сословиене аңлаткан дигән фараз да бар. 1554-1557 елларда башкортлар Рәсәй составына ирекле рәвештә кергәч, аларга дин иреге, җирләр бирелә, аерым солых төзелә. Иван Грозныйдан жалованный грамоталар тапшырыла. Вакыт узу белән күп кенә татарлар да үзләрен башкорт дип яздыралар. Тыныч тормыш, җир, үзидарәң булу, эчке эшләреңә беркем катышмау үзенекен итә. Шулай итеп, күп очракта башкорт дигәндә дә җир биләмәләре булган татар кешесен күз алдында тотарга мөмкин. Мондый кешеләр аеруча унҗиденче-унсигезенче гасырда артып китә.
Төп гаиләләр алты нәселгә алты ни белән инде зат белән дип әйтәбез инде тармакланганнар бүгенге көндә мәсәлән Инде без халык телендә әйтәбез инде. Бүәнекеләр дип инде, мәсәлән, шул ук кәдрәс нәселләре, кәдри нәселләре, аннан инде чами затлары дип әйтә алабыз. Менә һәрберсе инде затка шул нәсел ни әлшәйникләр бар, әптекәйләр бар. Алар 1750 елларга карый. Әйе, безнең, кызганычка каршы, иң беренче ревизия мәгълүматлары булмаган, сакланылмаган. 1811 елда язылган мәгълүматларга таянып без әйтә алабыз.
Башкорт авылы булган дигән язулар алай да тынгылык бирми. Хикмәт шунда, унсигезенче гасырда Турай авылы байлар волостенә керә. Төньяк-көнбатыш башкортларының байлар дигән бер тармагы бар. Кара табын, Уран, Бүләр кабиләләре белән берлектә 1554 елда Мәскәү белән солых төзүшедә байлар дигән кабилә дә катнаша. Күрәсең, шул чордан бу җирләр байларга бирелеп, соңрак волость исеме дә шуннан чыга.

Атаклы байлары да булган бит әле.
Ә инде су буенда менә сез төшердегез бит. Шәрип байның йорты булган. Шәрип бай ул Минзәлә районының Тәкермән авылыннан. Ул э, заготовитель русча әйткәндә Ашлыкны алып, пароходларга төяп, шулай җибәрә торган булган Шәрип бай анда, аста инде, Кама, Чулман буенда аның кибет, складлары булган, амбарлары булган. Менә бик борынгылар.

Турайның күренекле шәхесләре арасында гаҗәеп биография иясе Миннәхмәт абый да бар. 1556 елда Петербургның мәчетен ачу өчен рөхсәт артыннан йөрүче буларак тарихка кереп калган Миннәхмәт ул.
Минәхмәт абый инде шушы чыгышы белән шушы Турай авылына, әтисе, әнисе шушы авылыннан. Әтисе инде белгәнебезчә 25 ел патша хезмәтендә хезмәт иткән. Данлыклы Измаил полкында, Санкт-Петербургта. Э, Минәхмәт абый үзе бик укымышлы, зиялы кеше иде. Абый. Һәм Мабит Муса Җәлил турында Мабит дәфтәре дигән кино төшерелгән. Шунда төп мулла ролен Минәхмәт абыйга тапшыралар. Ул анда

Илаһи амин! Йа Раббым, үзеңнең рәхмәтең белән шушы сугышка чыга торган сугышлардан чыгучы бәндәләргә сәламәтлек белән дошманны җигеп, үз ватаннарына кайтып, әйләнеп кайтырга насыйп ит. Аллаһ әкбәр! Моабит дәфтәре 1968 елда төшерелгән һәм бүгенге көндә онытылып баручы фильм. Ленфильм студиясендә төшерелгән әлеге картинаның режиссеры, Леонид Квинихидзе. Төп рольләрдә, Петр Чернов, Әсгар Шакиров һәм Рәфкать Бикчәнтәев.

Турай авылының тарихы гына түгел, аның халкы да чын мәгънәсендә уникаль һәм э, аерым бер э, биографиягә ия нәселләр яши биредә. Хикмәт шунда, менә без э, авыл тирәсендә урнашкан төрле каберлекләр турында сөйләп уздык. Аларга сугышчылар күмелгән дип әйттек, бигрәк тә инде менә бу курганнар турында сөйләшкән вакытта. Турай авылы халкына аларның турыдан-туры катышлары булмаса да, алар элеккегерәк чорда яшәгән кешеләр булып, булып торсалар да, ничектер менә бу җирнең суы шундыймы шунда, үзенең бер төрле тартып тору көче бармы? Биредә гомумән сугышчы холыклы һәм хәрби хезмәткә тартым кешеләр яшәгәннәр. Турай авылы халкы да Хәрби хезмәттә булган алар шуның белән көн күргәннәр һәм биредә казакълар яшәгән. Гомумән, әлеге авылда ир-егет туса, унике яшеннән үк инде аңа ат алып бирергә тиеш булганнар. Чөнки атсыз кеше казак дип саналмаган, ир-егет булса да. Шуңа күрә инде татар теленә кереп калган бик матур сүзе дә бар, нәрсә, атлы казак кебек. басып торасың, дигән. Ягъни инде казак һәрвакытта да атлы булырга тиеш. Бу уңайдан инде Турай авылында яшәүче казакларның заманында Емельян Пугачевка язып җибәргән мөрәҗәгатьләре дә сакланган. Алар әлеге хатларында Пугачевтан туплар сорыйлар, үзләрен саклап торыр өчен һәм кирәк булса, һәр хуҗалыктан берешәр казак куеп, киләсе җомгада Уфаны алырга барачакбыз, ди алар. Күрәсез, кечкенә генә авыл булса да, элек-электән биредә ике йөрәкле кешеләр яшәгән.
язмаларда, чыганакларда бу авылда казаками дип әйтелгән, казаклар дип әйтелгән инде. Үзегез дә күреп киттегез, ул документлар далилли. Монда казакларның булганлыгы, казакларның эше нәрсә булган? Мин һаман да шул теге Болгар чорына әйләнеп кайтам инде, җәмәгать. Аларның төп өлеше ил сакларга тиеш булганнар. Ил саклаганнар, ил сакчылары бит инде алар. Патшага хезмәт иткәннәр, аңа хәтлек инде ханнарга хезмәт ителгән, хезмәт иткән халык булган. Монда инде нәрсә белән шөгыльләнгән дисәк инде, безнең авылга килсәк, ул э, безнең авылда беренче игенне 1864 елда гына инде иген чәчеп, ала ашлык үстерә башлаганнар. Ансы да арыш булган, бодайлар уңмаган инде, арыш үстереп ятканнар. Бәрәңге дә безгә шул 19 гасыр э, башларын 19 э, гасырның азакларында игә бәрәңгене игә башлаганнар инде.

Дөресен генә әйткәндә, Турай авылыннан һич аерыласы килми. Без бүген көне буе әлеге тапшыруга материал туплап йөрсәк тә, тапшыруыбызның вакыты чикле. Һәм 26 минут эчендә әлеге авылның төрле чорларда калдырган эзен, аның төрле почмакларында урнашкан тарихи һәм археологик һәйкәлләрен, халык авыз иҗатын, Э, нәселләре тарихын ачып бетерә торган сөйләп бетерә торган түгел әлбәттә кызганыч ләкин алла бирса без бу якларга әйләнеп кайтмыйча калмабыз әле чөнки аның инде безнең көннәргә якынрак булган тарихы э, тагын да кызыклырак һәм э, аңа кагылышлы материаллары тагын да яхшырак сакланган инде ничә тапкыр кабатласак та һич туйдырмый торган сүзләр бу якның тарихчылары профессионал тарихчылары һәм хәвәскәр тарихчыларының Хезмәтләренә мең рәхмәт. Чөнки бу кешеләр булмаса, Турай кебек авыллар да, бәлкем, тарих битләрендә югалып калган булырлар иде. Ә без Менделеевск районы авыллары буенча сәяхәтебезне әле киләсе тапшыруда да дәвам итәрбез.